Kanisa bono egare enchoo ya Nyasae oito abakwe, na inche nagokire koigwa ng'a Kristo norigereretie Amazing Voice of Victory.
Ee, to- tondochie abwo bono iga. Gaki baba Omonene abakwe mbuya mono, tiga Nyasae atokong'e. Yeah,
ee bono.
Na abanto bakarangire amagena, bikakumbora bono baambe obosemi ng'aki bakomenya, ekiagera nabo barambogane bobe na gento tageti. Ase omogaka akuure. Omokungu otigaire. Omokungu otigaire. Nonya okoranga amagena ore agere ng'aki ende akoba bono. Nyasae oito, amang'ana buna akonyara koba gagokwana nkeri ng'a ekero omong'ina kobua mono akwereirwe, Nyasae nabwate kobua mono omorobiri oye ore omuya, Naende ababorakaboria mbaria bakomenya, batwarire abachokoro, batwarire kobua amo nabana, baremererie bamenye. Naende keratoke ng'a ababoraka aba iga abakerie baganerwe ase Bibilia, omonto nabo agoikera ase akonywa omonaende kobua kobua komenya obogima bore obobe.
Anyuomu, inyora ore nabana amara anyuomu, ng'aki akonyuomu, gotoneire?
Ing'aki abasacha barabwo bagokora banyuoma, abakungu barabwo basibwa, mbakonyuoma, igo basiboire, ekero omokungu are, Abwo banto gento ogande. aye ekero omokungu are moyo, kobua mono omosacha oyo are moyo naria asibire, lakini kera atoge kobua mono omosacha oyo okure, Bibiri nemoete ribaga kobua mono konyuomwa. N- Ee bono. kobua komenya obogima obobe are ase gokwa tiga abana. Naki egegoteba oyobwate abana bare abanene, abande babeire abachokoro, abanto banga buna abwo, bakiine, banyare koba bako ba- ba- bakorera abachokoro amo nabana babo. Amina, lakini mbabwate bachokoro. Ee. Abana nigo. Lakini Nyasae naruete ribaga, neba ng'a nabwate abana, karabwati omoriri ore ombuya ase engencho y'enyomo. Igo. Ee. Igo. Magwo omong'ina buna gwatebire igo, omonto ase gotoka ng'a mbare ekanisa eyemo, abanto abwo nabo bakororia bare gose bakore enyangi bamenye. Nyasae nanchete ribaga ringa buna erio. Mbuya mono gaki. Naende onde otagete ko- ko- ko- goaka esimi, ekero ngosoma ase egetabu kia Hebrews chapter chapter 13 4, abana ba Nyasae gegototebia iga, gegoteba amang'ana akobwatia, gegoteba ng'a marriage Is honourable enyomo esikwe and the bed and deviled but whomongers and adulterers God will judge enyomo esikwe ebirarero binyare koba bigokorwa kobua mono ebichenu abanyaka na abatomani Nyasaye nabarente ase ekiina Hallo Mbiore. Ee, mbuya mono. Danieli konya Mituno naende ondoche buna ase etibi bono buna ngokwana iga. Naye bono kwana neriogi bono onye kwarure emisa. Naki Nyasae obo akwe. Chinguru chie ring'ana. Yaani neba ng'a orwarire, Nyasae agoteba ng'a namakweri okare abaatanane, gose Yeso ekero akoirana aa, amang'ana 'okorigereria ensemo, nabo twatebiwa ng'a abanyaka nabatomwa, Nyasae nabarente ase ekiina.

Mbuya mono sana. Agwo ase twasoma na Abaeberania ikomi na bere ebungo bine, enyomba esikwe Neptuno Central, enyomba esikwe na abanto bonsi, abanyaka na abatomani Nyasae nabarente ase ekiina. Eh, onde naende obwate eh, iswali rinde, karibu. Igo gochakera eh, nimbegi nkoba ase embeo eripiti ya rero Chinsa ibere Alamisi, lakini Chumamosi naende nintoka iga, abana ba Nyasae beka amo ase engencho y'ogosiirana chinguru chie ring'ana, erinde chinyuomo echi chiasarikire abanto baiturwe abande barwarire, abana ba Nyasae chitenene boronge chikoorokia enyuomo y'esa gocha konyuoma ekanisa yaye ng'oyo ngokwana amo nere. Halo. Yesu kare korwa ase etibi. biore. Nyasae abe agosukare sukare korwa ase etibi.
Ee, ng'ai ogokwana goaka korwa.
Ee, mbuya mono tata. Kwarenge ekanisa gose mambia ogocha koenda.

Naende ntobariganetie, naende komoratake korenta amatera iga iga, nabo edirect tekobatebia nonya na ama- amatera nkoro ase nkoroseri tore abanto na kera egento chikanisa agwo na amarandia, nabo mogoika abisia erinde ne enamba eyio nabo mogototebia oraganie okogania gwa okorandia korwa ase etibi.
Bagachika bwango na Ncheroki Hoteli. Ncheroki Hoteli mbuya mono sana, aba abatecha barabwo mbaganyete koragera nki mwabarosereti rero? Oboki bwa mbororo na enyama y'embori. Tiga bache ase obonge baragere goetania bararagere baragere ring'ana ri'Omonene. Thank you. Omonene abasesenie. Mbuya mono. Igo abana ba Nyasaye naende onde oganetie gokwana korwa ase eTV karibu. Igo twakorera togoteba ng'a enyomba esikwe nabaanto bonsi, ebiraarero binyare koba bigokorekana bire ebichenu, abanyaka nabatomani, Nyasae nabarente kobua muna ase ekiina. Nyasae abasesenie, naende baria mokwereire buna nde ochande more amatanga, abande baria barwate nyagitari, Nyasae oito tiga abagwenie, tiga ngo toraigwa ng'oyo iga, ning'o ngokwana nere? Karibu naende ng'a oyo oakire esimi bono iga, inche Pastor Lameck Onkware korwa ase eterevishoni ya Amazing Voice of Victory, nkorosie tore amatera, oborandi mbore aroro, koratoke gosoa ase estudio, abana ba Nyasae nabo tokwarigenetie nabo ogoaka esimi eyio tokoe direction nonya na amatera, nkorekodi tore, Omonene oito tiga anyare koba gakoba amo nainwe. Mbuya mono riria mwarure ekanisa. Nimogocha gosasima mambia, naitwe mw'Abaisilamu baminto, ing'ana twabwate enene nigoro ya enyomo, enyomo kobua mono esikwe. Abasacha baria banyomete ka babegenwa ase abakungu baino, mong'ina onye ogotire, mong'ina onye kare omorwaire, egento keronge keria abanto abange babeire abang'ainereria abana ba Nyasae. Abamura baito ka babegenwa ase enyomo, moche gochaka obwamate kobua mono ekero mwanyomanire. Naende mwanyanga chistage chire isato.

Naro obwate kobua mono kende, nabo mbaroche buna mokoragera abwo, nabo mbaroche hoteli iga abwo. Abana ba Nyasae tigwa mono etabasesenie, naende ase akaunti eyio, omonto karaganie kobua mono gotoma nonye na esadaka, yo ngoakana tore ekero omotienyi ase okorenta amang'ana aya ase embeo, gosiira enchiri, chinamba nachio echio Omonene nabariganetie. Ngonya ngokwana nere gose? Halo? Ing'oyo? Halo? Yes, halo? Sukare korwa ase TV. Eh, karibu sana abana ba Nyasaye. Rituko ria rero ase eng'encho ogosenigwa namatera aye naye eng'encho ase obogima bwaito. Ng'o naende ndasiekere? Abaminto ng'o ngokwana nere? Gladys waire buya.
Taracha seita aria. Nomanyete.

Omwana wa Nyasae, oyo igo ogutoirwe, nere kobua amoronganyete, bwango tore aro, asukare korwa ase etibi, ekero ogoaka gwasukare korwa ase etibi, Omwana wa Nyasae, mbuya mono aro, eng'o ngokwana nere.

Asante, mbuya mono Pastor. Mbuya mono tiga tomobeke ase Omonene bono iga, Omonene Tata oito, Omonyagitari Joyce ogokora General Hospital na omorwaire, na abande barwarete, nasabire ng'a omogwenie airane egasi, naende obuya bwao bokorekane buna momura omwabo aboririe, Gotenena amo naintwe, ekiagera nkwabogetie abakwete, abarwarete okabagwenia, togwenie chinkoro chiaito amo nomobere ase erieta ria Yeso Omotoori oito. Amina. Sawa oito tiga arente okogwenigwa. Mbuya mono. Naende ning'o ngokwana amo nere? Habari ya leo. Hello. Abana ba Nyasaye, chinsa echi iga ne chinsa chindonge. Aya namang'ana amaya korwa ase etelevishoni ya Voice of Victory. Nyasae oito tiga asange amo nainwe. Ah, ning'o ngokwana amo nere? Eh. Suka gochia nse y'amakengo. Halo, Eh, mbuya ore baba?
Florence Biterbo nabo gokwana. Kiaye korwa araria. Nkorwa ara ri mbuya mono ya yanyare koba gekogenda pole bana ba Nyasaye naende ntagete kobua mono nsome ekefungo ekemo nabwo ase egetabu gia Hebrews 13 verse 4 marriage is honorable in all

Eye nakio oratebie omong'ina ere aremerere kabwate omwana oyomo babere, abasacha baria kwanyora ng'a okwerwa naende onyiomire. Bwana.
Yeah. Yeah.
Inki kere nkebe bono ngateete? Temerari ense na bere iga tiga mwane goteba ng'a bono momaite yaikire oo nagenda tiga ndete omong'ao. Ee bono.
Omong'ina oo noyorio oria okwabwate omotang'ani naende ochire. Igo.
Aba okorenta ba kabere ba gatato nigo bono ake ake Omonene atongete omonto abatongire, gaki natongete omokungu omonto omosacha akamotongira abakungu babere.

Baria bataranyuomwa nababoraka. Mbuya baigwe buna inche inde, oyo Paulo ogoteba. Korende onye tibakonyara gwetanga, tiga banyuomwe, ekiagera mbuya konyuomwa kobua ogosaambwa nokogania. Maete omonto nabo agoikera kobua mono okwereirwe, Onye kominyokia abakungu b'abanyene abaiseke b'abanyene ribaga goikera achie kogwa amagugoro, naende anyore obokong'u, obo nabwo obosemi bokorwa ase Ebibilia. Onye tokonyara,
lakini onye gokonyara,
nagochie inse igwo bono, korende baria baikire koinyuomana nabachiikire. Gose tari inche korende Omonene, ing'a omokungu tatige omosacha oye? Abwo bande nkobatebia inche gose tari Omonene ng'a onye onde omino ore nomokungu otegenire. Okay, yaani nkeri ng'a onye omonto amanyete akoremereria mbuya ekiagera emechando nere emenge naende ekero ogochi konyuoma omokungu o kabere. Ee bono.
Ee bono.

Akong'u sana, naki ateba ng'a nabeire buya omenye aye bieka mpaka Yeso ochire onye tokonyara koremereria, na bwarwe abwo ng'a orue obosibore. Buya buna mogaaka.
Yeah. Yeah. Buya mono mogaaka Nyasae agosesenie. Aye boigo, ninche ngiche nagokwaniri moigo gwanteebia. Karibu naende na mbei yane nyagacha buya. Thank you, thank you. Chinguru chie ring'ana. Aye. Aya. Aiga abaminto twasoma obobwanengo obokong'u bokonyuomwa na gotanyuomana na ogotigana. Igo nkeri ng'a igegoteba iga, Gaki ase amang'ana aya mwandikerete, inwe Abakorinto, eritang'ani isano ibere ekefungo ekemo. Mbuya omosacha takune omokungu, korende ase engencho y'amatemu y'ogokora obotomani, kera omosacha abe na mokaye omonyene, na kera omokungu abe nomosacha oye omonyene, ase engencho y'amatemu y'ogotanga obotomani. Hallo! Abana ba Nyasae, eyi n'Abakorinto ye ritang'ani, Kera omonto abe nomosacha oyomonyene, abe nomokungu oyomonyene, na abana baito abamura. Ore nyoko takwa, iso takwa otaramorentera abachokoro. Igo nkering'ana aye kogoikire emiaka emiya, korenta endagera emesa, na ngogosorora ng'a nyoma, buna kobua mono Isaka. Nigo anyuomete ise kare moyo. Abaibori baito nkomenta bare emiaka ekero abana bakoinyuoma barora ebieni biabo. Chaka orogendo bono orenge inyuomo yi kwanyeikeranerie. Halo? Halo? Abana ba Nyasae nabaganirie amaya ase rituko ria rero ase eng'encho ye chingaki ebipindi binde ngosoa bire, gosaba tore nomong'ina orichoisi amo nabande, na abaminto bakwereirwe, Nyasae oito kobua mono ase ango amo nainwe, tiga toranyore oyo oyomo bweka iga alo, Ee, ng'o ngokwana nere?
Yes.
Ing'o? Ni nani?
Peter ng'ai okorwa?
Peter, mbuya mono, Nyasae agosesenie kwarigeria amarandi aya.

Nabo bare ekanisa eyemo. Ee bono. Nabo bare ekanisa eyemo. Mm. Bono abanto abwo barabwatanigwe banywe obomane mbuya gose mbobe. Onye oyo okwereirwe noyo okwereirwe. Ee, bonsi abakwereire. Bono omorori orarobaetere ase omorori bw'ekanisa onye mbakonyara goetanga ase okomenya mochando toiyo nyuma omoroberi osoire oyo ore omuya. Hello?

Korwa Harari,
gaki Omonene abe akwo emong'ina, tiga omonyene atokonye chinguru chiaino ng'a tosi- ee, tosike enyomo mbuya mono. Mbuya mono baba. Ekanisa kwarenge?
Mbuya mono, tiga Omonene abe akwe.

Lakini ribaga riomo ee bono otanyomwe, lakini ribaga riokonya kominyoka gochia ase abasacha, gosaria abamura b'abanyene, mbuya anyomwe, erinde amenye n'omonto oyio. Ebibiri nebuete obosibore. Ng'aki oyo ogotirerera ere takoremereria atware egento tokoroka temperance.

Ase engencho ye chingaki tiga tokore ogosaba Omonene omong'ina oyo twakoreire. Tiga tosabe bono omong'ina chinsa chiarire, gaki tokobeke ase amaboko obwene Omonene. Omonene konya omong'ina oyoyo ase oborwaire bwaye abwene, amo nabande barwete ase chinyagitanda na ase ebitanda.

Omonene abe amo nainwe, naende toumerane eripit Alamisi saa mbiri chia botuko, naende Chimamosi egocha ntoumerane ase chinguru chia ring'ana. Nyasae abasesenie. Onde oratake orukure sadaka yaye, oratake amasabo, enamba nere eyio, 0710 711 471, koba ase embeo goika kobua mono twakanire. Nyasae abasesenie.